Туругурун, саҕан сирин олохтоохторо, я бэҕэһээ ким көрбүт көрбүтэ улу Инстаграм хитиминэн уу далайа диэн эдэттэн истэр этим. Былырыын дүҥүрдэммит пока бэйэтэ этэринэн удаҕан буолуоҕун, көлбүччү буолуоҕун, эбэтэр атын буолуоҕун пока билбэккэ сылдьар. Чараас эйгэни кытта лаппа алтыһар эбит диэн

Атын эйгэҕэ, орто дойдуга киирэр дьоннор бааллара эйгэ ылы Wi-Fi буолар дьоннор роутер билиҥҥи тылларына дьон баара олус үчүгэй. Иккиһинэн туран дьэ улахан убайдар киирэннэр Эппитиннэрэ аҕалбыт тыллара, этиилэрэ бэрт сураҕа, үчүгэй холуннаах кэлэн баран, биһиги билигин даҕаны таһыммыт намыһаҕа ыллыбыт, төлөпүөҥҥэ биэрэммит, куһаҕаны эрэ ойбохтуур, хоҕу сибиэрэ ыытар дьон буола сылдьарбытын ыраас мускулаттан ыллылар. Дьиҥэ оруом эһэпкэтэллэр, ырааһыра киһи ырааһырар, ырдыка тардыһа киһи ырдыка тардыһар. Онтон ким ньамах булар, ньамах буолбатахпын дэнэр, имиин ньамах эрээри ньаҕара сытыйа, дьону сытыта сылдьар дьон барбыт. Хомойуох иһин аҕыйах уһуктар, эдьиий уһук баар. Дьэ биири ылан көрүөххэйин. Билигин дьэ айдааннаах диэн реформа пенсия аны маннык ньууньаа диэн баран эдэр оҕо дьоннор Эмээхиттэр оонньоттор, кырдьаҕастар. Ытыктаан туран инньэ диэххэ тугу гыналларый? Сиэн көрөллөр, сарсыарда тураллар, иһит сыыйаллар, чэ оҕуруокка сылдьыахтара уонна хаамай Бу биир күҥҥэ кинилэр оҥороллоро тугуй? Вот ватсап Яан дойду репорсын ыыттыгыт, үөҕүс-төйөҕүс, көҕүт-төҕөҕүт, куолулаа да куолулаа, дьэ бу баар. Ону бары көрө сылдьабыт, истибэппит. Көрөбүт, телевидениелэрэ үөҕүөр да үөҕэр хоһоорхото да хоһоорҕотор. Араата бэйэтэ көмүс туруусуктаах дуу, киис бэргэһэлээх дуу, тугу эрэ куойатыа-маҥкытыа баар дуу, дьон тубатын да тиэрдэ сатаан дуу, өсөһөн дуу үөҕэр да үөҕэр Мин көмүскэспэппин, баарынан этэбин

Бу дойдуну кинилэр айбыттара. Урут хаһан эрэ тыһыынчанан мөлүйүөнэ сыл анараа өттүгэр дьон була олорбуттара орто дойдуга. Эн биһиги курдук икки илиилэ атахтаах Норман төлө олоруута лаппатын этэ. Алтыһар буоланнар биһиги ыллаҕына билигин нууччалыы грех диэни аньыы диэбит дии. Ты думай ты аньыы, ты думай ты аньыы Ийэ куһаҕан айыы, айыы, айыы диэн икки өрүттээх буолуон сөп эрээри мин тус бэйэм санаабар биир эрэ айыылар диэн, айыы диэн. Оо, холобура бу биир баар сущность үөһэттэн кэллэ дуу, манна кэллэ дуу, иһиттэ дуу, көрдө дуу, киирдэ дуу, кэлин хайата эйиэхэ тугу эрэ этэ, түөлгэ киирдэ хайата Туора кэллэ айыы быһыылаах дии. Дьэ холобура ити, ити ити эмээхиттэргэ оонньуурдарга киириэххэ. Тоҕо бу биһиги таптыыр эһээлэрбит эһээлэрбит инник хаҥараллары иҥэрэллэрий? Олус боростуой, ити календарь турарын курдук сылынан биримэни көрөҕүн. Кини ханнык бириэмэҕэ эдэр сыдьаан күлүгэ-күнүгэр, оҕо сыдьаан улаатан эрэр кэмигэр тугу билбитий көрбүтүй? Ханнык былаас баар этэй? Ол дьыала дьойо охсор. Киһи бу дойдуга Оҕо буолан үүнэн улаатан ситиэр дылы билбитин онто иһитэн баран салгыы таннары түһүү буолбакка онтон психология үөрэнэн оҕо үһүппүт дылы улаатар ол үһүппүт үөрэх бутула үөрэҕинэн ол үһүппүт билиитинэн курдук олоҕун тухары ыллараа диһэн улаанньардаан түһэр диэн баар. Тоҕо түһэрий диэн сааһырдаҕына ити тылы түөһэйэр хайыыр диэн

Түҥ былыргылыы да буоллун, ириэнньэнэ хас да ириэньэрэ аттынааҕы эмээхиттэр оҕонньотторо эбиттэрэ буолла, чыпчаҕайдар атын учуутал суох буолуо этэ, аны бары бэккэ билэҕит, билигин чыпчаҕайданар оҕо уһуоҕун кэриэтэ ийэтин аҕатын туох баар мааны үүттэрин барыта ыһыллата сылдьар маатаранан эрэ кутар оҕолор бааллар оранжевай баттахтаах хабар ырааскалаах нюх диэтэ да түлүпү ньаах диэтэ да матасыкыл сылаатым өбөө диэтэ да аны массыына квартира оҕом үһүө олоххо олордун оҕом үһүө олоххо олордум дии-дии Укта ук сим-да-сим, үлэлээ да үлэлээ, оҕо туһугар, оҕо туһугар, оҕо туһугар барытын буортулаан ньамах оҥорон иһэн баран анараа өйдүү аттаныахтаахпыт. Дьэ нэлээдэ да хабыт. Такана истэххинэ дьэ икки өттүгэр оннук дьон кэпсээн эһэтчи. Икки өттүгэр манна иһирэй турар муннук. Мундук эйиин көрөллөр. Бытты улахан бытты кыра дьиу курдук. Дьой, кэннэ маныы быычык аайы кыым буолан үөһэ таххан истэххэ үөһэ өҥөбүтүн улунна дьаһырдык шаар дуу, үүт дуу, аан дуу эйигин угууйа турар маганьыыр кытта тарда турар. Ити көтөр уолун, такар уолун ааттаах ону эппэппин

кэмнээх орто дьаһаллаах дьоннор титийди сылдьабын дии саныыгын онно буолбатах тоҕо дии онтон дьэ ээ иччиэтин күнү быһа тоҕус күн кэрийэҕин иччиэтин хонугу быһа дьэ суттуллар эҥин

Онтон онтон үөһээ хас саҥалаан баара биллэр дуо? Ону көрөн дьэ эйигин ол билбэтэҕин иһин дьэ бил диэннэр бараннар батаххын хомуттараллар диэн тыҥыраххын ичигэстэтэллэр диэн көрбө көрүлэтэллэр хорбооһордууллар. Алаһаа эмэ кырата. Аллараа дойду ийэм баар ырыахсыт уоруйах ча отут ыйдыы сатаан баппатах буллаххына ордук хаҥатыҥ ата ол хаан аһыллар шыҥ уоттук өлөллөр ити бараат атаспын онно дьэ эйиигин арыылаах алаадьы курдук тыһыынчаны аһыллынан буһараллар токкорадыы кэмнээх эдиистээх буолуоттан хас эмэ үйэни быһа. Ону хайдах айыылларый дии? Түһүүгүн дии. Түүлгэр киһи бу мэйиитин иһигэр баар кута, салгын кут буолан көтөр. Дьон да баттатаҕын дии. Түһээтэхпэ онно сылдьабын, онно сылдьабын, свидно, иин диэн көрөҕүн дии. Ити эйиэхэ аны сэгэтэннэр, кыратык аны киллэрэннэр инникигин холобура Иччилээх түүл диэн, ол аата пророческай диэн. Онно түүллэри көрөргөр элэтэн көрдөрөллөр. «Ээй, мин аны, ээй, мин бу кыыһы айахлара эбиппин, ээй, маннык эбит, мин маннык дьиэ туттара эбиппин» диэн инникитин кыратык көрө. Оннукта бааллар. Оттон Таранньа баттатаҕын дии, үчүгэйдик кэлэ убахтыыллар дии, мунньанаталлар. Дьэ араана барыта кэрэтэ хайыыр. Ньирии дьэ, дьэ, реальность диэн.

Туох айыыта-харатын оҥордум диэн кыратык айаннаан иһэн тохтоон, массыынанан буолбакка олоҕун устун айаннаан иһэн тохтоон, кэннигин хайыһан «Көрө, хайдах эбитий?» Онтон быһаар, ты көрөн, эй, ты мин эрэйдээхтик ылыахпын ийэ, то инньэ гыммытым буолуо, э, кыратык бензин уорбутум буолуо, э, оннук маннык, оннук маннык. Аты мин биир икки ааспыттаах курдук биир иккиһинэн бүтэ хаалар. Уонна главное нууччалыыта таха главное мин билбэтэҕим. Хата билиэхпин мин Миин, Сэбиэскэй ойуус, пионер Ленин үөрэппитэ, мин билбэтэм Иисус Христос хайаабыта, мин маннык ылыйыахтаатым Иисус Христоска ылыахтаатым Онон да оттор, ону буолбатах Ол иһин ньамахтар бааллар дииллэр. Тарҕата садьаллар, тэнитэ садьаллар. Сыыһаны, куһаҕаны, төттөрүтүн. Ол иһин айыы биэрэрэ диэн баар. Аны кэлэн киһи онно тиийэн мин билбэтэҕим миигин бырастыы гын Ээ, миини өрөппөтөхтөрө мин буруйум суох диир хатахта этэр кыаҕым суох. Атаспын аны буккуйаллар, төһө баҕарар. Бэйэлэрэ билэллэр. Ол иһин доҕоттор, бу хаалбыт бит кыра киртиккэ, бик кыра кирчик. Бука диэн эргийэн көрүн. Толкуйдаан, бэйэҕитин толкуйдаан, тус бэйэҕин. Дьэ оҕолонну-урууланны, сүөлөннү, останны, сиэннэргин көрдүн, маладьыас. Дьиэлэрин, дьиэлэрин уҥуохтанны, квартираланны, ипотека да буоллар маладьыас. Дьэттэн бу ааспыттаагытын, бэйэҥ бааргын, онто бу оҕолоргор түө саха буллат, буоллугут дуо?

Онно ханнык да удаҕан, ханнык да ойуун эйиин инньэ гыммат. Баа гыналлара улуу эрээри, оннуктан бааллара улуу. Ол эрэн тус бэйэн, бэйэн сыыһаларгын бэйэн, сыыһа алхас оҥорбуккун бырастыы гыннарбатаххына, оо, анараа өйдө буккуйалла дьа, мэлэтэллэ. Онтон эн дьону кытта Неркушаем киһи почтальон Печкин почему такой раньше такой злой был потому что велосипеда не было диэхим аҕарар буоллахха велосипедта ол билии күнү итэҕэлэ борустуой оттон туох даҕаны ыарахана оо сиэрдээх буол диэн дьоно бынаамай диэн

Ону буобаны туһугар сүбэлиэм этэ. Бука диэн бырастыы гынан баҕар сыыһатыам. Күллэргин күл, ким кэнники күлэр, ол дьиҥнээхтик күлэр дииллэр. Бырастыы гыннаран. Туох баар аҕастаргын, сыыйаларгын, бүтэһимиин бары буруйдаахпыт, иһимиир, айыыны-хараны оҥоробут. куһаҕаны бырастыы гыннаран ол дьон баар буолахтарына бырастыы гыннаран киһилии диэн илии тутуһун күнү өһүлгүттэниһин ону толкуйдааннар аһаҕастык өйдүөн кэпсэтин-ипсэтин Басапкинка улаханнык эмиэ быраҕарын быраҕыан уол эрээри Кыратык ээ тугу үөһэ баара үүтү иһаныы буоллаххына төрүттэрин кутан иһэллэрэ, бэссэллэр. Ол иһин ити чараас мэйиилэ дииллэр бэйэһэ. Чараас буолбакка чычаас эбитэ буолуо. Ол гынан тоҕо эрэ чараас дииллэр. Онон оҕо үчүгэйин курдук буоллаа дуу? Киһи бу оройуон туохтаах баттаҕын эриллэн таххаһа эрэ ити иһдьэр быаларын иннэн провод аха кимиэхэ эрэ оптоволокно кимиэхэ эрэ сап кимиэхэ эрэ баарын кырьяаччыттар баарын кырьям иһил быгаарыйын далбай диэн онтукай былаах хайдах хоббуулунуй дии Даҕаны хонон күннэри кытта билсэбин. Ровно оннук күннэр үүнэн кэллилэр бу. Бу түүн бу түүн уон тоҕус сүүрбэ уонна сүүрбэ түөрт сүүрбэ биэс түүн сүүрбэ биэс сүүрбэ алта түүн ҥэ дылы күн хаама өрөгөйдөөн кэлэн Сиргэ саамай чугаһаан кэлэ туруо. Саамай эргийэн, эргийэн, эргийэн, эргийэн кэлэн баран бу биэс күҥҥэ маннык чугас кэлэр. Ол иһин биэс күнү бэс ыйа диэбиттэр. Биэс эрэ күнү анаабыттар. Уон үс ыйдаах, уон үһүс ый ахларга. Дьиҥнээх Аҕа дьылбыт бу кэллэ. Бу түүҥҥүттэн биэс күнү быһа ыһыахтаан, үөрүн-көтүн, уоту кытта алтыһын, уоту аһатын, алҕаан, төрүттэргититтэн көрдөһүн. Төрүттэргит бу биэс күн иһигэр чаас хаһан да истибэтэхтэрин, хаһан да көрбөтөхтөрүн өһүргэнэ, кыыһыра сылдьар буоллаххына алы гыныын диэн алаадьылаан, бырастыы гыныан, сыыһа-халты ханна мууппар, баҕар, Өһүргэппитим, кыыһырдыбытым буолуо, бука диэн бырастыы гыныан диэн ааттаһын, кимиэхэ да эргин ааттыыгын. Алаадьылаан, аламааттаан, сиэллэм атын, иччилэргитин үөрдүн, төрүттэргит сиргэ таххын, айылҕа атаххаҥҥыт оҕолору, сиэннэри бүтүннүү сахалыы таҥаһынан Кэлэрдэн иһин ким даҕаны боппот ыал ыалынан бырааһынньыктыырын, айылҕаҕа айдьарын. Аламата ыйаан, ытык эһэ эбии этэ буһарын хотуччу чуйдуу бүтэн силаати-сии-сии саха оонньуутун оонньоон эккирэтииннэрин, маста тардыһыннаран Тэрийиим, эбээлэр эһээлэр, ийэлэр аҕалар. Мин бөлүһүөк эһиил да буолар аһарбаах. Хэтте сыл ыйдыа маннык политика ийэм политика э ну ол биһи политика инструменнара булуу уо диэбит Meie аҕалар бэйэбит олохпутуна олоруу тиийбитэ гаайдык, сиэрдээхтик. Өскөтүнэн сиэрдээхтик кимиэхэ баҕарар, туохха баҕарар сыһыаннаһар эбит буоллаххына үөрэ-үөрэ анараадыйдаттаныахтаах. Үөрэ-үөрэ. Билэбин, ыарахан, билэбин, чэпчэкитэ оһох. Ол чуолкай ыллыын даҕаны барыта уларыппаккын. Ол эрэн, ол эрэн. Хаһан даҕаны эһэлгэ ухуннук өһүргэтэ сылдьар убайгын, табаарыскын, чэбибэлим ким эрэ өдүрөстөөх буола сылдьар эбит буоллаххына кэлэн туох бааргын барытын умнан, өһөспүккүн барытын умнан, ыһыктан тугун барытын чэ кырбыы баҕа кырбаа өлөрө баҕа өлөр диэн буолбакка эрэ киһилии кэлэн абааһы көрөллөрүн билэ-билэҕин кэлэн киһи быһыытынан кэлэҥҥин Эрдээхтик саха уолан сандаарыйаары бырастыы гынан кэлэн инньэ диин: Илиилэрин биэрдинэр биэрбэтинэр, үүрдүнэ үүрбэтинэр, итинки лахардааханан да бырастынар эн бырастыы гыннара кэлбитин эчэ эн кэлбитин. Лучший враг это твой худший лучший друг это твой худший враг дииллэр эмиэ хоно тоойуохана оннооҕор ити ааспыт дьалатайдаах дьалхааннаах сылларга новый русскайдар саҕана бандьыыт буоллун милиция буоллун Бэйэлэрин бохоруонналарыгар кэлэллэр. Инна кэлэн этэллэр: «Дьэ нууччалар этим, кэлэннэр дьэ киһилии атаара кэлэллэр, быраһаайдаһа». Көрсөн ааһаллар. Бу орто дойдуга дьэдьиэннээхтии бу киһи дьиэннээх уол этэ, дьиэннээх эр киһи этэ диэн. Өлөр өстөөҕө. Үйэтин тухары кинини хаайыга эмээрэ кырата-кырата маан кыаллыбакка Кини дьаһайа мэллэ уонна дьэ бэйэтэ кэлэн кырдьык өлбүт эбит кырдьык туох эбит дьэ бырастыы гынан араара эрдэ көрсүөхпүт дьэ бу дойдуга сатаан сатаспатыбыт сатаан бииргэ олорботубут дьанараа эрдэ дьиэн булсуохпут диэн оннооҕор оннук кэлэллэр убаастааннар ити иһэрдээ быһыы ити бу дьигээй туох эрэ олорсубутун биэрбэтэх атта сылтаан өсөмэн үйэн тухары сылдьар буоллаххына Ньамах былаан. Аны онтукай гынан кэпсии ситиһээнэ. Бичигээс уол күлүү сылассаммын биэрбэтэҕэ дии-дии киһиэхэ барытыгар кэпсии ситиһээн дьаабы киһи, дьаабы киһи. Аны этэллэр ити буойдар ньамах сытарын бары куһаан диэн. Ваняйдыыр диэн дьоҥҥо барытыгар. Бу ылай биэс күн. Чэ онтукуйдаан доҕоттор. Янтан, ыһыах кэнниттэн хайдах буоларын эһиил баччаҕалыы хыл иһигэр туох уларыйар, эн бэйэҥ хайдах уларыйаргын бэйэн хайдах уларыйаргын эһиил баччаҕа бэйэҥ бэйэҕин билиэҥ дуо? Өскөтүн эн көнө оһуолга, сиэрдээх олоххо үттэннэххинэ Маапшка да мула. Эбэтэр төттөрү тиэрэ баран түһэн, эбэтэр эттэ омбрыһына эс сиэрдэхтэ илдьэбин диир буоллаххына, эттэ омбрыһынтан нары өлбөх мырыһыана көнө оһолготтонон кырдьык оннук эбит диэн ордук мас курдук чэчирээн гынан тахыахтаах. Дьэ Брестой дьиҥинэ логическай ньучулук эттэххэ Дьонон үрүн тымах ыһыахтарынан Сахан сирим дьоно эргэтэ чэгиэн буолун, доруобай буолун, өссө да үгүл сиэрдээх буолун, саха уола сандаарыйын